Baran diyar, bisekine têm bas te. Remo! Awaz! Baran! Baran diyar, bisekine! Bisekine Baran diyar! Baran! Baran! Baran kurê min netirse. Beyaz batası me stran got. Tamam netirse. Dîsa stran bêje. Lê cihê xwe neri derekê. Dayê. Baran!

Çi ferq dike? Ez dixwazim ku bizanibim. Haya baran hatina jinikê hebû yan na? Bi rastiya nizam. Lê tiştê ku ez zanim xebera baran ji kuruk tune bûye. Wisa dibêje. Ez yeqîn nakim ku haya baran ji kuruk tune ye. Tiştê ku îro min sûkê dît tiştek din bû. Baran bi awayek din destê wê digirt. Wele çawa bêjim? Baran pir rehet e li ba Meryemê. Lê nizam tenê ji bo kurê xwe ye yan na. Hêlî! Çi bû çi bû keçan? Çi te hat keçan? Çi bû xizam? Hûn li kîjan nexweşxaneyê ne? Li nexweşxana mezin. Tamam heta pênc deqa ez têm. Zeyni de şevê tu ku vat çi? Haya te ji awaz heye yan na? Babo, Baran diyar. Yani kurê Baran. Ji qelê ketiye xwarê. Niha li nexweşxaneyê ye. Awaz jî bo an re bû. Ê, çi eleqê me pê heye? Bavo ez dibêjim kurê Baran. Yanî nevî ye te? Ez ê çend cara bêjim ew ne neviyê min e. Tu jî naçî tu derê kî. Bavo ez mecbûrim biçim. Ez dibêjim tu naçî. Bavo pêdiviya Baran û Baran diyar bi min heye. Ez mecbûrim biçim. Tu ne mecbûrî.

Baran çi bû çi gotin? Baş e. Niha radizê. Ji bo ku lêşemê divê em pir baldar bin. Me keça xwe da Baran Efendî, ewî çû jina xwe yê berê anî otêla min. Min bi serî de nizanbû jina wî Apo. Mîrza, Tu zanî ku wek kurê xwe ji te hez dikim. Tiştê wa çima ji min diveşêrî? Ma muşterî Apo, ez dikarim çi bikim? Ez dikarim çi bikim tune ne. Çi lazim be tê wê bikî. Temam Apo, divê ez çi bikim? Tê wan ji otelê derxînî. Hem jî îşe bi. Temam Apo, ser çavan. Wan gotinê xwe got. Îdî tu zanî. Ya Rebbî, ya Rebbî şukir ji te re. Te kurê min ji min re bexşand. Berfîn. Berfîn baran diyar napeyibe. Nikare bazde. Baran. Doktor dibe çi? Dibêje ji ber ku leusemiyê

Berfîn, ne hewce ye tu jî li vir bimînî. Remo û Avazî bigire û here malê. Baran, ez naxwazim Meryem li vir bi tenê bihêlim. Ku tu dixwazî ti zarok hilde û here. Na na, tu here.

Telvî zilamî keriya Mervan? Eriya po lê telefona xwe venake. Erê erê.

Hêdî kurê min hêdî. Ke ji ber te narevîne, wê ber te de bimîne? Ez derek mam dayî. Berfîn! Ka tu çima nayê taştê naxwî keça min? Hiya Rebbi! Bavo, êdî kes tenezû nake bersîva me jî bide. Keçê Berfîn! Ez gazê kê dikim? Dev jê ber de xanim. Zêde bi ser va neçe. Ya Rebbi! Ka min jê re çi gotiye, tu dibê ser de neçe? Kurê min min got hêdî bixwe.

Eger karekî muhîm tune be ez berê warkî werim dibe gelo? Na Xalid, ne muhîm be ez gaziyê te nakim. Baş e, ez ê werim. Xêr e Xalid bêg, tu diçî ku? Îşê min heye. Dayê, ev çê sirlingên girê dane? Baran Diyar, kurê min. Berxika dayika xwe. Baran Diyar. Tu çawa nî baş î? Baş im. Apê Baran ez çê ser lingên girê dane? Lingê te? Lingê te hinek eşya ye. Ji bo ku baş be. Dayî, ez gelciya wê kengê biqede? Hindik ma kurê min, hindik ma. Dayê te çima bazarê hinda bû? Diya te êdî tucar wenda nabe. O tucar destê te bernade temam. Min çi? Ez çim cîkdarî, koçekek hat ji min, ez tirs tirsiyam. Em êdî dest li hev bernadin. Nayê linku kûçik bera te bidin. Tamam. Serhat!

Lê belê hesaba te bi kê re heye here wî bibîne. Min Bişar axa dît. Te dît? Kengî? Berî çend rojan hatibû Diyarbekirê. Ê? Dîsa wek berê ye. Mirov çima naguherin? Tu jî naguherî? O, Temo, Serhet, weselamu aleykum. Aleykum selam Kamran, xêr hatî.

Te gazî min kir, ez hatim. Ez çi zanim mesele çi ye, tu yê kêrem kî? Berê jî tu wa bûyî. Her tim tiştê tey veşartî hebûn. Bişar axa, her tiştê min eşkere ye. Tu hatî, keça Bişar axa xwest, bê şert û bê şurt me keç da û me got rewşa wî ne baş e, me rabû alîkarî jî kir. Lê hinek tişt ji me tên veşartin. Tiştêk ji we nehatiye veşartin. We jî dizaniya ku kurê min berê zewicî bû û paşî wê jinkê berdabû. Me jî me digot ev mesele qediya bû. Bişera, mesele kêm û zêde her wiha ye. Jinik dîsa hatiye mala te, tevî zarokek. Tu kesê kî nehatiye mala min. Çawa hatine wê wisa here. Xalid, tu zanîn Serhedê min pir hêj kişand. Lê piştî niha de em naxwazim zarokî min bê êşe. Kî zarokê min bêşîne, ezî jî wî bêşînim. Hêlî, tu çima li cihê xwe rûdinî? Ez çi bikim Sara? Ez rabim govendê? Keçî tu çima naçit bi baran re napeyivî, jê hesap napirsî? Dev jê berde Sara. Divê em zilama serbest berdin. Bira bifirin, herin. Diçin ku bira herin? Heke vegeriyan mala xwe hêtê ye. Heke venegeriyan mala xwe Ji xwe neyê tê ye. Tu li aqilê hêlî. Keçê ma tu çibîka xwedî diku ku tu dibêje heger vegeriyan ê tê ye ve negeriyan ne ê tê ye. Here bi kirka wî bigire bê mesele çi ye? Ji ku derket ev zarok? Dev jê berde Sara. Ez dev jê bernadim. Wele tu nagerî ez ê bigerim a. Temam temam Sara. Hinek sebir ke. Ez ê lê bigerim. Maşala rewşa wî baş e piştî çend saete em kanin tabicî bikin. Tiştek cîddî tune ne wisa? Na na xuya ye. Temam maliya ba. Kerem Keylî. Baran, ez dixwazim bi te re hinek bipeyivim. Temam. Lê hinekî karê me ye. Baran. Ez dixwazim niha bi te re bipeyivim. Tamam wê demê. Ez ê heta nîv saetê werim. Tamam. Ee, Baran Efendî dibe çi? Ew ê heya nîv saetê were min ji vir hilde. Hih, wisa. Tu biya min bike. Wê mecbûr were. Sara ez naxwazim mecbûr bimîne. Ez dixwazim bi dilê xwe were. De tu ji xwe re xwişka min romantîk binêre. Tew tew tew. Keçî dilê zilamê nuha weke çeqilmaz te. Divê tu dest deîn li ser. Bire wir di wir de nere. De rab. Hadi. Rab rab rab rab rab.

Tu dizanî ku te min xistiye çi halê? Ez di heyata xwe de cara ewil e ku diçime berpiyê bi şar. Ez di jiyana xwe de cara yekem e ku li berî stûyê xwe xwar dikim. Bavo, tu rewşa kurê min dibînî? Ez nahêlim bavê min stû xwar be. Lê tu jî nehêle ku ez li ber kurê xwe stixwar bim. Baran, tu çi dikî bike. Lê bila carekê din bişar ji bo vê meseleyê gazî min neke. Temam babo, meraq neke. Ez ê çareser bikim. Û ji bîr neke ez çi dikim ji bo kurê xwe dikim. Ji xwe ez ê niha herim bahê Lînê. Here bi keçikê re bipeyve. Dilê wê çêke. Ez nikarim derdê we bikişînim.

Tu xêr hatiya bû. Nav xêrê de bê. Te çawa kir? Ew jinik îna li otêla me ye. Apo kurê wî li nexweşxaneyê radizê. Gava hat ez ê tekîliya wî ji otêlê bibirim. Ev mesele divê çareser be. Tu kes nikare Bişar axa hîle bike. Temam Apo, serçav im. Em ê paşî Baran Efendî re jî peyvin. Berfîn? Baran? Diyar çawa ye? Textor hat wî dît? Got nexeribe. Heta du sate em dikarin wî ji nexweşxanê derxin. E pir baş e. Berfîn, bavo îro hat nexweşxanê. Bavo? Belê. Hat baran diyar dît. Ê? Apê bi şer gazê wî kiriye. Pir aciz bûbû. Ez dibêm qey Hêlîn û apê bi şer jî bi meselê hisiyan e. Hêlîn jî bi meselê hisiyaye? Baran heta nîv saetê li tim nexweşxaneyê. Em li wir bipeyivin. Na na nehece. Ji xwe jî ne li wirim. Ez diçim ba Hêlînê. Em ê bipeyivin. Temam wê demê. Lê bi xweşikayê bi Hêlîn re bipeyive. Dilê wê çêke. Temam. Dayê, tu çawa yî? Ez ê basî hundir bin firaxa bişom. Rûnê, rûnê Berfîn, ecela firaxa tu neye. Dayê, ez ê paşê derkevim îş û karê min heye. Berfîn, ez dibêm rûnê. Diyar kî ye? Ka bavê te çûye ku? Diyar? Diyar hevalekî baran e. Jê pir hez dike. Qey qezayek derbas kiriye, bavê min jî çûye nexweşxaneyê serî lê daye. Berfîn, min nebîstiye ku hevalek baran bi navê Diyar hebû. Qey hevalek wî ji Stenbolê ye dayê? Ê baş e, te jî got hêlin pê hilsiyaye yan na? Çi heye ku hêlin pê bihilse belfî? Hêlin? Dayê ma tu zani dergîsê tiştê biçûk mezin dikin. Qey tiştekî biçûk di navbera wan de qewimiye. Ez derbasî hundir bibe. Belfî. Ji ber ku ez nexweş im, hege hûn tiştik ji min vedişêrin, ez heqê xwe li we helal nakim. Bêyaz zanibin. Dayê, ev çi gotin e? Mamê çi şte veşêrin? Ê ez nizanim. Hûn nîvê şevê vedigerin malê. Xalid di şêwî ne serê wî ye. Baran, dilê wî aciz nekin. Ez nizanim mesele çi ye. Gava hûn bêhna wî teng dikin, bêhna min jî teng dibe. Temam dayê, bêhna tişt çareser bibe. Tu bêhna xwe fire bike. Berfîn, dayê. Belê Baran, li te guhdar dikim. Hêvî dikim tu baş î. Nizanim çawa dest pê kim. Êdî her kes mesela min zane. Ez pênc sal berê zewîc im. Paşê min jina xwe berda û ez hetim mala xwe. Rast e. Ji xwe heta vê dar her kes dizane. Haya min ji tiştek tune bû. Meryem rojekî tev li kurê xwe derket û hat. Ez jî hîmûm ki kurê min e jî. Kurik pir nexweş e. Ez mecbûr im alikariya wî bikim. Yanî haya te tune bû kurekî te heye? Na, tune bû. Baran ez nizanim haya te hebû ya tune bû. Li ba Meryemê tu dibî yekî din. Min bi çavê xwe dît. Orta sûka sûverekê tu bi destê wê digirî. Ez dergistiya te me li hemberî her kesî de tu destê wê digirî. Hê te bi destê min negirtiye Baran? Helîn, te şaş fêm kiriye. Rewşa wê pir xerab bû. Baran, gava min we wisa dît. Tu zanî ez ketim çi rewşî. Xemgîn nebe. Netirse. Ez dev ji te bernadim. Baran, ez keça Bîşaraxa me. Ev der jî ne Stenbol e. Heke tu keça bîşara xwe dixwazî, divê ku tu bizanibî çavê her kesî li ser te ye.

Berfîn keça min. Penêr nemaye ka jor penêr bîne hinek. Keçê Berfîn, ez gazî kê dikim? Dibên penêr nemaye ka jor penêr bîne. Tamam dayê. Baran tê niha çi bikî? Yan jî ez çi bikim? Hinek sebir ke Elîn. Ez ê bi te re bizewicim. Baran derdê min tenê ne zewac e. Ez bi kê re bizewicim? Ez dixwazim ew ji min hez bike. Ez jî ji wî. Ez dixwazim bi te re bizewicim. Ne bi kesek din re. Bibore. Alo Meryem? Baran. Baran ez perişan bûm Baran. Baran ez min im Baran. Tiştekî ku nehat serê min nema Baran. Temam temam ez aniha têm. Temo, ya dev ji vî karî berde. Ev çi ye? Tu heta êvarê ting ting li teneka dixî. Were serî şatek min bisekine. Karek jî neke. Karkera kontrol bike bes. Horto, ka hene xwarin adi ji me re bîne. Kamuran hêdî tê biteqilo, Hev çi ye? Heqa pere qezenc dikî, hê jî birçî û hê jî birçî. De Serhad, tu vî hevalê xwe yê dînik dibînî, qencî jî vî temoyî re nabe. Kamran, dev şevalê min berde. Bi rastî jî hinek hêdîlo, li ser sifreyê divê çavê meriv têr be. û di jiyanê de ji wisa. Çok ji ku çavê min têr e. Wallah ne çavê te û ne jî dilê te têr e. Yaw de hişt be lo Temo. La Serhet, heqa te bixwazî. Her tim li ba mîşê te heye. Temam? Kamran min digot qey tu Kamranê berê yê lê ne wisa ye.

Alo, Berfîn? Temo? Ez fikirîm min ku hebe nebe Serhat li ba Temo ye. Ji ber ku Herî zêde ji Temo hez dike. Lê rast e cemi bû. Belê nîv saet berê niha got ez diçim. Diçim? Got ez diçim ku? Wellahî tiştek negot û çû. Tiştek negot û çû? Wekî pazdeh sal berê. Tu hatî ji tinayê. Çima Serhet?

Tu tenê derketî? Ka Sara? Ez bi tenê derketim. Em û Baran hinek rûniştin. Bi Baran re ev ku de çû? Nizam. Meryem. Yanê jina wî yekem gazî kirê, çû nexweşxanê. Na na. Ew baran hişê wî nayê serê wî. Her her tiştek acîl derket. Lê mecbûr e wê hişê wî were serê wî. Bilêre dot mam. Heke te aciz dike bêje ji min re. Tu kes nikare hêlina min yanî hêlina dotmama min xira bike û wê aciz bike. Meryem çi bû? Sekan be? Tamam negirî. Qey tiştek hat serê baran? Na baran diya min. Çi bûye bi diya te? Baran diya min ji dir çûye. Na ji diqomayê de ye.

Awaz, Remo, êyîş çawa bû? Ka hesaba xwe bînin ez lê binerim. Apê Xalit, ma baran nabê nayê? Na, îro ez ê hesabê bistînim. Tamam, ez ê bidim te. Lê pere tune ye. Çawa pere tune ye? Ji sibê ve kafe vale nemaye. Erê tijî bû, şikir îş jî baş bû. Lê pere çû. Pere ço ku Remo, tu çi dibêjî? Wala pê xalotbaran a bi du hefte berê siparisiyê kursiyê nû dabû, mirik sê çar care tê. Mecbûr min jî perê wî da. Ji bo wî pere mere nema. Ya Rabbî, ya Xaliq! Qey niha wextê kirîna kursiyê nû bû. Ev ê kevin çi lê hatibûn? Wala ez nizanim a pê xalotbaran a bi çi dê bê, ez wî dikim. Temam temam. De haydê van dera bimalin, paqij bikin. Em qafê bigirin. Baran Efendî her tiştî safî kiribû, mabû kirîna kursiya. Renga reng dabû, qirmiz mabû. Ee, paşê çi bû? Paşê got ez ê bi te re bizewicim. Ka wê bêje çi? E pir baş e. Pir baş e lê Meryemê telefonî wî kir. Bi lez û bez gavkî da çû. Wê demê ev jinik hîn ji serê wî tevli hev dike. Baran dibêje jinik ji bo wê kurê xwe li vir e. Û dibêje ez jî ji bo wê kurê xwe li wan eleqedar dibim. Te jî jê bawer kir. Nizanim. Na na. Heta ev jinik li van deran be, tu rehetî ji te re tune ye. Tamam e bibişer. Bila werin ez ê tekîlîya wan ji otelê bibirim. Mîrza, Tu nebirî ez ê werin bibirim. Temam? Temam temam. Ha ji xwe ve hatin. Meryem xanim, rewşa lawik çawa ye? Baran, kurik teyne were em hinek bipeyivin. Ev çi ecel e Mîrza? Em ê sibê bipeyivin.

Tu dikarî gazê ambûlansekê bike. Meryem, ez rija dikim wisa neke. Tu nikarî Baran Diyarbekir re bibî. Baran, ez nikarim, nikarim kurê xwe li vir bihêlim. Meryem, ew kurê min e jî. Baran, ez qet ji kurê xwe veneqetiyame. Te dît, min du deqe destê wî berda çi hat serê wî? Ez barê te giran dibînim. Bihêle, ez derdê te par vekim. Belê Baran, hebûna wî barek giran e. Lê tunebûna wî hê zêdetir giran e. Tu nikarî barendîya lûsa bibî. Meraq neke, ez ê lê baş binêrim. Nizanim Baran, nizanim. Ku ez wî bihêlim jî, wê hê şiwaqlê min li vir bimîne. Meryem, divê em bigihîjin teyarê. Dayika te bi qurbana te bi baranê min. Min ji te re gotibû. Êdî ez qet destê te bernadim. Lê ez mecbûr im. Ez herim hinda pîrika te.

Baran? Baş e, baş e.

Her hevî biraziyem, her tim û sal be. Gotinên xwe, gotinên mezinê xwe tu çar li erdê nehêle. Tamam. Baran, ne hevceyî tu were. Tu li vir bimîne. Li cembaran diyar. Temam. Meraq neke. Ez aniha diçim cembaran diyar. Baran. Baran diyar tenê nehêle.

Çav baş, min benda min bû. Na babo, em li benda Mervan in. Li telefona xwe nanêre. Min jî îro wî nedît. Tu dibîne? Bersivê jina di telefona xwe. Te her tim digot ez ê herim bi qirika Baran bigirim. Lê ew ê kê here bi qirika Mervan bigire? Heya vê saetê natiye mala xwe. Hele tu bi se. Gawa were malê ez zanim ez çi bikim bi wê. Tu dibîne? Bi niftaya xwe jî derî ve nake.